Менә мин шушы урамда яшим инде, шушы өйдә.
Орчада Яхфәр Зиядин улы Шәмиевны гел очратып торабыз. Күбрәк Орча стадионында. Я йөрергә төшә ул, я йөгерә, я чаңгыда шуа. Ул 1938 елның 7 ноябрендә Буа районы Адав Толымбай авылында туган. Без бит инде сугышчы балалары, авыр заманнар туры килде. Киенергә, шәрләнергә хәзерге вакыттагы шикелле спорт корылмалары юк. Үзең нәрсә эшли аласың, нәрсә булдыра аласың, шул шәл белән шәрләндек инде. Боз каткач, су, су, күл каткач, боз өстендә шуадыр инде тимер аякта. Кар яугач, Чаңгы да дибез инде, аның исеме генә чаңгы инде. Ул койма тактасыннан үзебез ничек ясый алабыз, ничек булдыра алабыз, шуның белән шуа идек. Менә шуа-шуа, гомер буе чаңгыда шудым инде мин бертуктамыйча. Башта мәктәптә, мәктәп командасында чаңгы ярышларында катнаштык, Буара районы күләмендә. Безнең мәктәп, җидееллык мәктәп укучылары арасында беренче тапкыр Район чемпионы булдык, булдык. Аннан соң инде Буага күчтем укырга. Унынчы классны Вахитов исемендәге мәктәпне тәмамладым мин, татар мәктәбе. Мәктәпне тәмамлагач, армиягә алдылар. Армиядә өч ел хезмәт иттем. Авиациядә хезмәт иткәннән соң, мине яхшы хезмәт итү өчен үрнәк солдат буларак, Укырга җибәрделәр физик тәрбия факультетына, педагогия институтының. Аны уңышлы гына тәмамлаганнан соң, юллама белән Арчага килдем. Җиде бала үсә алар. Казан педагогия институтын тәмамлаганнан соң, юллама белән Арча районына эшкә кайта. Арчага килүемә бер дә үкенмим. Минем бик бәхетле булдым Арчада. Үземнең тормыш иптәшемне таптым. Эш урыны бик җайлы, уңай булды. Директорлар белән уртак тел табып эшләдем. Эшемне яратып эшләгәч, нәтиҗәләре дә булды. Нәтиҗәнең җимешләрен дә күрдем. Шуңа шуның белән мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Шулай итеп ул гомерлеккә Арча районында кала. Башта Арчаның икенче мәктәбендә, аннан беренче мәктәптә һәм 1967 нче елдан Арча педагогия училищесында физик тәрбия укытучысы булып эшли башлый. Ягъфәр абый балачактан чаңгы ярышларында беренче урыннарны алып килгән спортчы. Хәтта ул 1980 нче елда Мәскәүгә барып, 22 нче Җәйге Олимпиада уеннарын карау бәхетенә ирешә.

Ну чаңгы ярышларын әйтеп тә торасы юк инде. Һәммәсендә катнашырга тырышам. Күп очракта әле призлы урыннар да була, бүләкләр дә алам. Менә шушылай гомер уза инде. Бүгенге көнгә кадәр бер дә тик торган юк. Үзебезнең иебез, өйдә үз иең булгач, эш җитәрлек була инде. Бакчада аларны бакча казу, чүпләрен утау, Һәм су сибү, аннан соң алай уңышларны җыю, ну боларны мин барысын да үзем генә эшләмим инде, кызлар килә, внучкалар килә, алар оныкчыклар, алар ярдәмендә бик уңыш уңышлар алабыз, файдаланабыз бакчадан, ишегалдында эш җитә, эш туктап торганда, Балыкка йөрим, җәяү йөрим. Көн саен мин иртәнге зарядкага йөрим. Өч километр йөреп кайтам мин һәр көнне, ел әйләнәсендә. Өлгер дә кеше инде Ягъфәр абый. Автобабай 2021 бәйгесендә икенче урынны алды. Елда үткәрелә торган массакүләм чаңгы юлы ярышларында катнашмый һәм ветераннар арасында урын алмый калмый. Менә бу гармунны минем олы абый алды. Үзе бик өйрәнә алмаса да, миңа мөмкинчелек булды өйрәнергә. Авыл җирендә ул вакытта зур корылмалар юк инде, бердәнбер клуб, кич утырулар. Менә шул кич утыруларда уйныйдыр идек инде.

Менә без хәзер үсеп җиткәч, төрле без төрле шәһәрләрдә яшибез. Бер иптәшем Чиләбедә бергә укыган укучы, авылдагы егетләр бергә җыелгач, урамда кич җырлап йөрибез. Икенче көнне бөтен авыл шаулый инде, тагын болар кайтканнар икән дип. Мактаулы исемнәрен һәм зур бүләкләрен ул унберне санап үтте, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, ТАССРның иң яхшы физик культура хезмәткәре, Татарстан Республикасының лаеклы физик культура хезмәткәре, 2000 нче елдан исеме Татарстан Республикасының спорт алдынгылары китабына, Буа һәм Арча энциклопедиясенә кертелә.